Wel, fe wnaethon ni benderfynu creu fideo i godi ymwybyddiaeth staff am y Gymraeg am nifer o resymau. Un o'r prif resymau oedd ein bod ni wedi agor swyddfa newydd ym Manceinion gyda dros 150 o staff newydd a mae cyfanswm o 1,000 o staff gyda ni'n gweithio ar draws y Deyrnas Unedig, felly mae'n peth pwysig bod ni yn codi ymwybyddiaeth achos mwy na thebyg 'dyn nhw'm yn gwybod lot am y Gymraeg. A hefyd rheswm arall wrth gwrs oedd y pandemig a'r cyfyngiadau symud, oedd dim modd i ni fynd o swyddfa o swyddfa i swyddfa. A felly fe benderfynon ni'r peth mwyaf hwylus oedd creu fideo ar-lein a bydde staff yn gallu cael gafel arno fe ar y fewnrwyd. Around 600 BC, historians say the Celtic language arrived in the British Isles, which in turn gave rise to the Welsh, Cornish and Breton languages. Wel, un o pethau pwysig wrth gwrs oedd penderfynu beth o'n i'n mynd i gynnwys yn y fideo, felly fe gelon ni ysbrydoliaeth gyda nodiadau canllaw gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg oedd yn awgrymu dylen ni sôn am bethau fel hanes y Gymraeg, yn enwedig am bod ni'n delio gyda lot o staff sydd ddim yng Nghymru, sydd ddim ymwybodol o hanes yr iaith, statws swyddogol yr iaith, bod hawl gyda bobl i ddefnyddio'r iaith, a pham, um, ac yn drydydd hefyd, um, lle mae'r safonau yr iaith Gymraeg yn rhan o hyn i gyd a sut allan nhw ddod ato ni ofyn am help a sut mae, mae fe'n effeithio ar eu gwaith bob dydd nhw. Felly dyna beth oedd yr amcanion y fideo i gynnwys.

Ffilm fer fydd hi, a mae'n rhaid cofio'r negeseuon craidd. Hefyd, pidwch â glynu'n rhy slafaidd at syniadau cychwynnol sydd gyda chi. Er enghraifft, os y'ch chi ffili cael yr archif sy eisiau, falle achos hawlfraint, costau ac ati, fod hi'n bwysig bod yn hyblyg a addasu fe. A weithiau, mae cyfyngiadau yn yn gallu helpu, achos o'n i wedi ffindo oedd archif yn ddrud, o'n i wedi defnyddio ambell i archif o'n i wedi prynu, ond hefyd ffindo ni safle archif am ddim. yr Internet Archive, a oedd hwnna'n gyfle gwych i gael defnyddio lot o glipiau fydden ni ddim rili really 'di meddwl fydden ni'n gallu defnyddio, ond o'n nhw 'di gweithio'n rili really dda yn y ffilm, felly cofiwch fod yn hyblyg, mae hwnna'n beth rili really bwysig. Un o'r pethau arall sy'n eitha defnyddiol yw os oes gyda chi arbenigwyr mewnol neu pobl sy â profiad allai helpu gyda'r ffilm, Cymrwch mantais o hynny, er enghraifft, cyn bo fi'n ymuno Ofcom o'n i'n gweithio fel cynhyrchydd fideos, teledu ac ati, felly defnyddies i'r sgiliau 'na ar gyfer creu y fideo yma, a ma' gyda ni uwchddylunydd sy'n dda iawn yn Ofcom yn Nghaeredin, a o'dd e wedi cynnig helpu hefyd gyda'r graffeg a twtio i fyny'r golygu ac yn y bla'n, felly defnyddiwch y sgiliau mewnol, ma' hynny'n arbed arian wrth gwrs, a mae'n neud e'n fwy hwylus a chyflym i chi neud 'ych gwaith. Wel, fe wnaethon ni gyhoeddi'r fideo ar rhyngrwyd newydd sbon Ofcom ar ddydd Gŵyl Dewi yn y cornel Cymraeg a cawson ni ymateb da iawn o'r staff, o'n nhw'n gwerthfawrogi bod 'na dipyn o hiwmor yn y fideo, bod e ddim yn gorlwytho lot o wybodaeth sych ond yn rhoi gwybodaeth ddiddorol i nhw am hanes Cymru o bethe fel y Welsh Not, pethe o'n nhw'm wedi clywed am amdanyn nhw, i'r frwydr dros sefydlu Asfydrec, a yym mae wedi bod yn galonogol iawn i gael shwd fath o ymateb da. The Welsh language video, um, produced by Joanna and colleagues, was a huge hit at Ofcom. Um, people really enjoyed it because it's clear, it's engaging, it's meaningful, and also it's a bit of fun. The the Ofcom team in Wales are work really hard, they're they're really communicative and ensure that we keep Welsh language front of mind right across Ofcom. Wel, o ganlyniad i lwyddiant y fideo, 'y ni ar hyn o bryd yn gweithio ar greu modiwl dysgu rhyngweithiol ar-lein ar gyfer staff fydd yn uh, rhoi mwy o wybodaeth i nhw eto am y Gymraeg. A wrth gwrs mae'r fideo yma yn mynd i fod yn rhan o'r modiwl, felly um, mae'n gret bod e wedi arwen at mwy o waith i ni i hyrwyddo'r Gymraeg i'r staff yn gyffredinol.